Sweden ram ahhin Allmänrätten timi um i Laiholh i a fawinak i kan chim si ahcun ramlak ah zalong tein ṭhutdir tlonlen khawhnak ti a si. Tahchunhnak i kan chim si ahcun atu Laitlang i kan ngeihmi ramlak i zalong tein duhtawk i kan chuah kan luh khawhmi ah khin von tahchunh khawh ngai a si. Ok, atu Sweden ah khin ramlak riak ka duh hnga i hmun khat ah khin zan zeitin dah ka riak khong. O si, atu ah hin a foinak cun man cun almonds rat tan khan cun te zan khat zan hi kan ti le te a foinak khan ma ka riak ko si asanatin minung tam deuh nan si si ah cun ma cun thel tam deuh mo nan man duh si ah cun ma ka ram a ngeitu nawl lo khan tuah khawh si lo mah bantuk kawl kha si zan khat zan hnih zong na riak ko sinatin ram ngeitu nih nawl aan pek si ahcun te sau deuh riak ko sinatin nawl ngeitu lo khan zan khat zan hnih riak ko si atu ram lah kan ka kal hnga i siau fung khekai ken hnga i duh ning po nga siau ka nga maw A si duh ning poh in ka sio ngah lo. Hi a cheukhat tili cu te mah ahcun sio khawh a si nain tiva hme deuh, tili hme deuh ti bantuk ahcun te fish ka khut license kha na ngeih a hau. Silo le ram a ngeitu nih an sianh lawng ah a ngah kha na sio kho. Mei kha duhnak poah kau ngam ah? Mei duhnak poah kau ngah lo. A ruang cu Sweden ram ah hin natur reservoir timi maw? Mah bantuk pawl hi hmun tampi um. Mah bantuk tan ahcun mei kau ngah lo. Macun a hlei in tha le khua a rau tuk maw? Ruah a tlawm tuk ti bantuk ahkhan cun mei kha a kau ngah lo. Na duhnak poah na kau kho lo. Macun a biapi tuk tiah an ruahmi cu mei mei na kaumi nih ram a rawhter lo ding kha maw thing a kangh lo ding silole ram a kangh lo ding kha makha a biapi tuk i makha zalong tein um khawhnak kan ngeih ko na bu khan kanmah nih tuah kan tuah dingmi kha maw mi ram i mi ram i kan va um tik kan va ṭhut diau tikah khan an ram an thing le an lung pawl kan hrawh lo ding kha hmaka kanmah rian si ve. E atu nang zerkhel ah khin ramlak ah oi dah na chuah i zei ruang dah nang na chuah? I atu hi zarh khat hin ninga na ruk cu ka chuak a fawinak cun mo jete cun covid ruangah in i rian kan ṭuan tikah khan computer hmai chunitla kan thut tikah khan lu zong a fak tak zong a fak ti bantuk khan a si tikah khan mo cun atu kan umnak hi ramlak pawng te si cah khan chun chun cu ei caan ti bantuk si lo la zan le rian ah tuan deuh in ka di i mah tikin ramlak cun ka chuak lo mange ka chuahnak a ruang cu vai thli thiang dawp duh le mo cun

Okay, that's the program. Ah. Adang bihan ahcun atu nang ramlak kala khin te thil tha te hrok ke be pi tian ruat ma ramlak kala athur bia jean bong bi silo le chu atu nifting kam hami kiden pol he kin mo atlam tling kho ko mo silawa nang ramlak kal ahcun kei ramlak kalnak thil theng hi hrawh a hau a herh tiah khin na ruat ma? O se ka ruah ramlak kan kal si ahcun maw kan thil hrukmi zong khi jean si loin maw ramlak i umkalnak thil kan i hruk ah khin lungthin zong hi aa phun dang deuh tiah ka ruah. a si. Thil hrukhiah a biapi ngai te. Zei thil ma cun a hlei in tahchunhnak ah ramlak in a kal tikah cun ruah a ti zeitin dah um lai ti na hngalh lo tikah te mah tikah khan a biapi ngaingai na thil hrukmi kha. Na outfit lawng si lo khan nangmah na himbawmnak ca zongah khan maw. Theih thiam. ramlak kala khen nangmah long kal mun ai nuam deuh asilo ah hawi thon kala dan ai nuam deuh ya anom nak hawi he kala chun anuam ve bia i ruah ṭi le cun lam hlat deuh hoi hna si ahcun maw cun nak nazi pakhat pahnih si ahcun mah lawng pakhat le zalong te um zong an awp ning dan aa dang theithiam theithiam atu covid 19 ru aram tangah zelo semester la lo mi ke an tam cun lak an duh zong khan la kho lo i atu a lar ngaimi cu ramlak ah tlangkai hei ti ramlak kal khi si ramlak ah a kal bel lomi khi nang zei bantuk ruahnak khi dah na cheuh hnai hnga zeilah oi khatnak ka lai timmi khi maw zei bantuk ruahnak khi dah cheu ah tha cem tiah na ruah keimai ka tonmi chungin maw a tha bikmi cu zei thil poh hi plan ṭhate timhtuahnak ṭhate ngei hi maw a rak biapi tuk hi mah cu cun timhtuahnak ṭhate a hlan deuh kan kal lam nai deuh kan kal si zongah timhtuahnak ṭhate ngei kha a rak biapi ma cun kal i tim ah khan sai ka tila map ṭhate in zoh maw ko zeidah zei bantuk dah ka tuah lai timi ma cun leng chuah lai ah chungkhar silo le hawikom chim ta tuni cu mah cun ka kal le ti mah lawng kal chuah le cun maw silo le hawi minung phak kan hi a kal